Yɛda Onyankopɔn ase. David Aduboate na wote me nka yi. Akanfo awareɛ tie na yɛresua. Yɛdi kan hunu amanneɛ a ɛdi kan bue awareɛ kwan sɛ ɛyɛ nhunaanim nsa ne sika kakra a ɔbarima a ɔpɛ awareɛ bi aware no, wɔdi kan de kɔhunu ɔbaa no papa anaasɛ ɔbaa no abusuafoɔ. Ɛno ne amanne a edi kan a ɔbarima no di kan de kohu ɔbaa ne papa anaa n'abusuafo anaasɛ wɔde kɔbɔ wɔn pono akyi, wɔde kɔbɔ kɔkɔkɔ. Ɛno nti na mpanimfoɔ to edin sɛ kɔkɔkɔbɔ nsa anaasɛ nhuranim nsa anaasɛ pono akyi bɔ nsa. Ɛno na yɛsuaeɛ, yɛreba bɛtoa so afiri hɔ. Ɛno nti sɛ ɔbaa ne papa nso, wɔgye saa sika no ne nsa no a, anaase wɔgye saa nhunani mu nsa no ne sika no a, wɔpiti prɛko pɛ ma ne baba no nkɔ awareɛ no o. Wɔto ne bo ase yɛ nhwehwɛmu wɔ barima no akyi. Ɔbarima no abusuafoɔ mu hunu sɛ abakɔsɛm mu no, barima no abusuafoɔ kita suban papa ne ɔbra papa. Ɔto ne bo ase yɛ hwehwɛ mu yie ehunu no sɛ yare bɔne ne ɔhaw bɔne bi a ɛne abusua no mu a sɛ ne ba baa no kɔ hɔ daakye bi a n'abrabɔ ebesi ne yie, ne daakye ebewie pɛyɔ anaa. Nti papa no, ɔbaa ne papa yɛ saa hwehwɛ mu wei nyinaa wie na sɛ ne bo dwo so a, ɛno deɛ wɔsoma ɛma kwan. ma wɔde amanneɛ kɔbɔ ɔbarima no ne n'abusuafoɔ sɛ ɛkwan da hɔ, ɛno nti wɔtumi bɛgye wɔn babaa no awareɛ. Yei yɛ tetefoɔ amammerɛ no wɔfa so gye awareɛ. Ɛno nti ɔnya aware pa. Wɔde nhwehwɛmu yɛ adwuma, adeɛ baako a ɛba atetefoɔ ka ne tetefoɔ Akanfoɔ amammerɛ mu awaregyeɛ mu a, ɛyɛ nhwehwɛmu na ɛdi mu akɔtene pa ara. Na wɔde nhwehwɛmu yɛ adwuma. Ɛnnɛ yi deɛ ɛnte saa wɔ yɛn yɛ berɛ so. Mmerante ne mmabaawa, ei wiase ato yɛn, yɛpere yɛn ho ntɛmntɛm kɔ awareɛ, adeɛ bɛkye na awareɛ no yɛ bisi basaa, yɛpere yɛn ho ntɛmntɛm de yɛn kɔn anaa de yɛn ti kɔhyɛ awareɛ mu, adeɛ bɛkye yɛtwe yɛn kɔn, yɛtwe yɛn ti a ɛnyɛ yie, ɛfiri sɛ yɛrekɔ awareɛ no yɛanhwehwɛ mu, yɛammisa, mpanimfoɔ nso sɛ sɛ wokɔ awareɛ a bisa, ɛno nti sɛ ɔbaa ne papa. de amaneɛ kɔbɔ barima ne papa a, wɔn nso hyia hyɛ da a wɔde bɛgye awareɛ no. Nti ɛda no duru so a, ɛyɛ ɔbaa papa fie na wɔgye awareɛ. Ɛno nti ɔbaa ne papa ne n'abusuafoɔ kakraa bi boaboa wɔn ho sie de twɛn barima no nso ne n'abusuafoɔ. Barima no n'abusuafoɔ nso ne adɔfoɔ kakra boaboa wɔn ho ano tutu wɔn nan kɔ ɔbaa ne papa fie. Ɛyɛ nnipa kakraa bi a ɛhyɛ animuonyam. Yɛbɛtoa so afiri hɔ sɛ wɔdu ɔbaa ne papa fie hɔ a, deɛ ɛbɛsi anaa deɛ ɛbɛtoa so bio. Nti di m'akyi.